Şertnama al-i'tirafu bi risalatihi we i'tikadiha batinan fil kalbi diýýär. Diliň bilen näme äşgär etirmeklik, şaýatlyk etmeklik şunuň hak pygamberdigine we içki dünýäň bilen kalbyň bilen hem şoňa ynanmaly. Düşündiňmi? Birinji bilen näme pygambere şaýatlyk bermekligiň şerti näme eken? La ilahe illallah diýmekliginiň şertini aldyk. Indi Muhammeder Resulallah diýmekligiň şertleri bar. Haçanda şertleri bar diýdigimiz, sen şu şaýatlygyň hakyky pygamberlige näme Pygamberine iman etmekligiň dürsliginiň näme dürs bolmaklygynyň şerti bar. Şu şertsiz diýseň näme? Seň şu Muhammedir Resulallah diýeniň tap peýdasy ýok. Namazyň seň dürs bolmaklygynyň bir şerti sen täretli namaz okamaly dogry dämi? Emma täret kylman eglim galymyny etdiň hemme zadyny etdiň kyblap alyp okadyň namazyň dürsmi? Namazyň dürs däl sebäp diýseň sen näme namazyň dürs bolmaklygy üçin daşynda da tapylmaly bir şertini etmediň olam täret. Indi senem Muhammedir Resulallah diýjek bolsaň diýdiňem şuň dürs şekilde näme Allaň dergähinde kabul boljak bolsa şerti bolmaly. Birinji şerti näme? Diliň bilen aýtmaly, şoň hakyky pygamberdigine, Muhammet Rasul Allah diýmeli. We diliň aýdan zadyna-da näme? Ýüregiň ynanmaly. Düşündiňizmi? Ikinji bilen näme? Birinji sany näme? Ýüregimiz bilen näme etmelidik? Ygtykad etmelidik. Boýun almalydyk. Näme? Pygamberimiziň hak pygamberdigine. Birinji bilen ýa ikinjisini näme goşup durus? Näme ýüregiň bilen, çynyň bilen ynanmaklyga näme? Birinji bilen diliňe getirmesiňden soň ynanmaly, iman etmeli, ygtykad etmeli kalbyňda. Muhammet pygamberimiziň näme hak rasullygyna. Soň ikinji şerti näme? Şu diliň bilen ynanan zadyňy, ýüregiň bilen ynanan zadyňy diliňe getirmeli. Ikinjisi näme? Diliň bilen, ýüregiň bilen ynanan zadyňy diliňe getirmeli. Bu iki şertiniň delili näme? Biz näme esasynda ynanýas we näme esasynda ynanan zadymyzy dilimize getirýäs? Allah Tagala Hujurat suresiniň on bäşinji aýatynda näme diýýär? Ennemel mu'minun ellezine amenu billahi we rasulihi summa lem yertabu diýýär. Hakyky şübhesiz musulmanlar şulardyr diýýär. Iman edenler şulardyr diýýär. Alla we Resulyna näme iman edip soň imanlaryna şübhe getirmedikler diýýär. Düşündiňmi? Sen iman etmeli Alla we Resulyna we soňam näme Allaň we Resulynyň hakdygyna şekiň, şübhäň bolmaly däl. Üçünji şerti näme? El-mutabaatu lehu diýýär. Eýermek pygamberimize. Üçünji şerti şol, sen pygambere şaýatlyk berenligiň dürs boljak bolsa, üçünji şerti eýermeli sen. Eýermekligem iki zat bilen, ýa buýran zadyny etmek bilen, ýa-da näme, gaýtaran zadyny gaýtarmak bilen bolýar. Gaýtaran zadyndan gaýtmaklyk bilen bolýar. Üçünji şerti pygambere eýermek. Eýermegem näme, iki zat bilen bolýar. Ýara, Et diýen zadyny etmek we gaýt diýen zadyndan hem gaýtmak bolýar. Allatagala Äl-Imran suresynyň otuz ýedinji aýatynda näme diýýär? Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhbibkumullah we ýagfir lekum zunubakum wallahu gafurur rahim. Eý Muhammet, aýt diýýär ol adamlara, eger siz hakykatdan hem Allatagalany söýýän bolsaňyz, Siziň söýgiňiziň iň birinji alamaty näme? Fettebiuni, maňa eýermek, diýen. Siz hakykatdan Allany söýýän bolsaňyz, we bizem Allany söýýän bolsak, şu wagtky musulmanlaram, şu biziň söýgimiziň birinji alamaty näme eken? Tassyknamasy näme eken? Olam pygambere eýermek eken. Buny nirden aldyk? Allatagalanyň şul aýatyndan aýtdyk. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebiuni. Aýt, siz hakykatdanam Allatagalany söýýän bolsaňyz, näme? Maňa ittiba ediň, Maňa eýeriň diýdi. Eger-de siz şeýtseňiz, yuhbibkumullah, Allah sizi söýer, Allah sizi söýse, ýagfir lekum zunubakum, siziň günäleriňizi bagyşlar, şübhesiz Ol Allatagaladyr, ýeke-täk günäleri bagyşlap, bendelerine, gullaryna rehim-şefagat etmekjik, rehim-şefagat etmeklik diýýär. Bulam näme? Üçünji şerti. Dördünji şerti näme? Pygamberimiziň geçmişden geljekden näme habar beren bolsa tassyklamak. Üçi dördünji şerti tassyklamak. Tassyklamak diýemizde nämäni göz öňüne tutýas? Pygamberimiziň buýran zady hakyky buýruk dinden diýip tassyklamaly. We gaýtaran zadam hakyky gaýtarylan dinde haram edilen zat diýip tassyklamaly. We geçmiş ummatlardan we geljek zatlardan kyýamadyň uly kiçi alamatlaryndan we gabyrda we jennetde dowzahda näme zatlardan habar beren bolsada Şeksiz, şübhesiz näme, biz şo zatlara iman etmeli. Delili näme, El-Haşr süresiniň ýetmişinji aýatynda, ýedinji aýatynda näme diýýär Allatagala? Ve ma ataakumur rasulu fehuzuhu ve ma nahakum anhu fentehuhu diýýär. Size pygamberiňiz näme getiren bolsa, ony kabul ediň we nämeden gaýtaran bolsa,

Alla asmandaky Alla ynandy diýýär. Gije-gündiz diýmän maňa näme asmandan habar ugratýar diýýär. Alla maňa ynanansoň siz maňa näme üçin ynanmazçylyk etýäňiz diýýär. Düşündiňizmi? Bäşinji şerti näme? O pygamberi söýmeklik. Özümizdenem beter bala-çagalarymyzdan, dünýe malymyzdan, wezipämizden, ejemizden, kakamyzdan hemme zatdan näme artyk söýmeklik. Şu hadysy eşidende Omar razyýallahu anh näme diýýär? Ýa Resulallah, sen maňa hemmeden söýgüli, diňe özümden däl diýýär. Özümi, seni özümden artyk söýülemok, emma başga hemme zatlardan artyk söýýän diýende Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýýär? Lä ýa Omar diýýär. Özüňdenem meni artyk söýýänçäň imanyň dolmaz diýýär. Şonda ýa Resulallah, indi seni näme özümdenem artyk söýýän diýýär. Şonda el-ane diýýär. Indi imanyň doldy diýýär. We ýene Buharda rowaýat edilýän hadysda Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýýär?

Hiç bir iman etmersiňiz diýen. Lâ yu'minûn, iman edenlerden bolmarsyňyz diýen, tä Men size çagalaryňyzdan we ene-atalaryňyzdan hem näme, söýgüli bolýançam diýen. Düşündiňizmi? Bul näme, bäşinji şerti, söýmek eken. Altynjy şerti näme, Pygamberimiziň näme, sözüni, edim-gylyny, edim-gylymyny näme, hemme kişiň sözünden we edim-gylymyndan mara, ýokarda görmeklik eken. Pygamberimiziň sözi gelende, hemme söz bir gyra aýrylmaly, pygamberiň et diýlen zady gelende, beýleki adamlaryň et diýilýän zady bir gyra näme, aýrylmaly. Näme diýýär? Hujurat süresinde Allah Tagala, Ýa eýýuhellezine âmenû la tukaddimû beýne ýedeýillâhi we rasûlih, wettekullâhe innallâhe semî'un alîm. Eý iman edenler! Siz Alla we Rasulynyň öňüne düşmäň diýýär. Söz we buýruk we höküm, amal meselesinde hiç bir kese Alla we Rasulynyň öňüne düşmeklik näme, bolanok. Şonuň üçin näme, altyn şerti, biz Alla we Rasulynyň öňüne hiç kimiň sözüni, hiç kimiň hökmüni näme, düşürmekligimiz, nädürs, düşürtmek, näme, düşürmekligimiz bolmaýar. Ýedinji şerti näme, pygamberimizi näme, tagzymlamak, pygamberimiziň näme, abraýyny, gadyryny bilmek, ony söýmek, hormatlamak, we onuň näme getiren kitabyna iman etmeklik, getiren dinine uýmaklyk, getiren näme sünnedini kabul etmeklik. Allah Taala Feth surasynyň näme dokuzynjy sek sekizinji dokuzynjy aýatlarynda näme diýýär? Inna arsalnaka şe şahiden we mubeşşiran we nezira. Litu'minu billahi we rasulihi we litu'azziruhu we tuwakkiruhu we tusebbihuhu bukratan we asila diýýär. Şübhesiz, eý Muhammet, biz seni näme pygamber edip ugratdyk, şähiden, bul adamlara şaýat borsuň diýýär. Kyýamat magşar gününde näme maňa ybadat etmän çöplere ybadat etdiňiz diýende, adamlar näme, eý Allam, maňa din ýetirmediň diýende sen şaýat borsuň diýýär.

We şo sanyda näme, litu'minu, ony diňe rasullyk däl, we daşyndan hem litu'minu, siz oňa näme, iman edilmekligiň üçin ugratdyk, billahi we rasuli, we ugratdyk seni adamlary çagyrmaklygyňa Alla we özüňe iman etdirmekligine, we tu'azziruhu, şoň üçin Alla Taala buýurýar, litu'minu, iman ediň siz, şu zatlar üçin o pygamberi ugratdyk, nämä iman etmeli, Alla we Alla çagyran rasulyna-da iman ediň, we tu'azziruhu, We näme, ýene bir buýrug Allahdan, tu'azziruhu, ol näme, tagzymlaň ony diýýär, ony hormatlaň diýýär. Tu'azziruhuny, ýani Ibn Abbas tefsirläpdir, näme, ýani tu'azzimuhu, oň gadyryny biliň diýýär. We tuwakkiruhu, wat-tawkir näme bilen, ihtiram, ony näme, hormatlamak, sylamak diýýär. Indi bu zatlar bilen bolsak, Pygamberimiz sallallahu aleýhi we selleme şaýatlyk bermekligiňem näme, şertini bildik.